Mae heddiw y chweched o fis Hydref 2024. Y pwnc fan yma yw chwaraead solitaire areithio newydd gyda'r enw Ac a fi, o na, wel, tybiaf am mor ardderchog a bendigedig. Felly, anghlin ar yr ebychiadau o'r blaen i chwarae y chwaraead hwn, mae angen inni i ddefnyddio yr ebychiadau y newydd yn ei ynganiad o'r blaen i mewn yn bob crwn neu rownd o'r chwaraead hwn. Felly, yn gyntaf, mae angen inni ddechrau gyda'r brawddeg. dechrau gyda'r uh, gyrru achebu, felly mae angen inni i lenwi yr gyrru ar ôl yr ymadrodd achebu ar y dechreuad. Er enghraifft, rydyn yn gallu dweud brawddeg fel achebu, mae'n ein dechrau i lawio, ac wedyn mae angen inni i ddilyn yr brawddeg hwn gyda'r brawddeg arall sydd yn dechrau gyda'r yr gyrru. O na! Felly rydyn gallu dweud rhywbeth fel, O na, rydyn wedi gadael yr y dulliau ar y llinell, ac wedyn felly ar gyfer yr ail frawddeg rwy'n gallu dweud rhywbeth fel 'O na, rwy'n wedi anghofio i cymryd yr ymbarel gyda fi', ac wedyn ar gyfer y trydydd frawddeg mae angen i ni i dechreu hwn gyda'r geiriau 'Wel, y tybiaf', felly dwy'n gallu dweud rhywbeth fel 'Wel, y tybiaf, dwy'n yn gallu achos i mewn gan y gorchudd o'r safle bws fel yma', ac wedyn ar gyfer yr pedwerydd frawddeg mae angen i ni i dechreu gyda'r geiriau 'Am fod addechog', felly dwy'n gallu dweud rhywbeth fel 'Am y addechog, mae'r y bws'. Pont Adref wedi arddangos ar y ffordd agweddus ar gyfer y pumed brawddeg sef yr olaf brawddeg union yn y crwn, mae angen i ni ddechrau gyda'r gair fendigedig felly dwi'n gallu dweud rhywbeth fel fendigedig rwy'n yn gallu cyrraedd adref deng munud yn gynharach trwy cymryd y bws yn hytrach nag yn cerdded yn y glaw felly dyma un crwn o'r chwarïau hwn, rydyn yn gallu symud i'r ail grwn trwy'r defnyddio rhyw brawddeg sydd yn gysylltiedig gyda'r yr olaf brawddeg o'r crwn olaf felly dwi'n gallu dweud rhywbeth. fel ych chi fi, mae'r bws yn oll lawn o bobl ac wedyn ar gyfer yr ail brawddeg dwi'n gallu dweud rhywbeth fel oh na, does dim unrhyw estydd ar y bws ac wedyn ar gyfer y trydydd brawddeg dwi'n gallu dweud rhywbeth fel wel tybiaf dwi'm yn gallu sefyll trwy'r yr holl taith ac wedyn ar gyfer y pedwerydd brawddeg dwi'n gallu dweud rhywbeth fel am y ardderchog mae'r sedd ar gael ar ôl y safle bws diwethaf ac wedyn ar gyfer yr pumed brawddeg dwi'n gallu dweud rhywbeth fel bendigedig, roedd yn canfod fy hunan yn y stedd ar ochr i Misus Jones. Jones oddi wrth y siop pentref, a dyma'r yr diwedd o'r ail grwn, felly yr hynna'n gallu chwareu crwn ar ôl crwn ar ôl crwn, a thrwy hyn yr hynna'n gallu creu rhyw fath o cynllun ar gyfer rhyw fath o chwedl neu nofel neu beth bynnag yn y blaen, ac dw i'n canfod mae'r y chwareuon hwn yn defnyddiol os yr hynny eisieu i meddwl am rhyw fath o cynllun ar gyfer nofel neu stori neu chwedl neu beth bynnag yr hynny eisieu i ysgrifennu. Mae heddiw yr wythfed o fis Hydref 2024. Y pwnc fan yma yw i ddod â'n rhugl trwy gwneud yr iaith, iaith wirwedd ni. Felly beth ydy'r yr ystyried o'r hynny? Yr ystyried yw, os ydyn ni eisiau i ddod yn rhugl i mewn yn unrhyw iaith, mae angen i ni wneud yr iaith hynny, iaith sydd yn wirwedd i ni, sef y iaith sydd yn realiti i ni, felly i gwneud yr iaith sydd yn iaith realiti i ni. Mae angen i ni i ddefnyddio yr iaith i mynychu ei hunain ac i ddisgrifio ein hunain yn y ffordd sydd yn realiti neu yn wirwedd i ni, felly beth dwi'n yn mynegi gyda'r hynny yw, yn hytrach nag i gwneud yr cysylltiadau i mewn yn y iaith sydd yn ymarferion awtomatig neu yr activities sydd yn abstract, mae angen i wneud yr gwrthodiadau sydd yn wirweddol neu yr activities sydd yn realistig i ni, achos pan ydyn yn dysgu rhyw iaith yn aml ydyn yn gwneud y gwrthodiadau sydd ddim yn perthnasol iawn i'r wirweddolwydd o'n dyddiau ni neu i'r realiti o'n dyddiau ni. Yym, er enghraifft, pan rydyn ni'n dysgu iaith rydyn ni'n yn efallai gwneud yr ymarferion i efallai i greu storïau neu chwedlau yym ynglŷn â'r â'r cymeriadau ffuglen ac wedyn rydyn ni'n gallu yym ymarfer yn yr creiad o'r yr storïau ac hefyd yr chwedlau ar gyfer yr cymeriadau sydd yn ffuglenol ac efallai mae hynny yn ychydig yn alltudedig ac nid yn union gall. ysgol yn berthnasol i'n bywydau ni yn arferol, yn gyffredinol, ond beth dwi'n meddwl yw os ydyn yn gwneud ymarferion sydd yn ychydig yn fwy berthnasol i ni, i ddefnyddio yr iaith i ddisgrifio ein dyddiau ni, yn ytrach nag yr dyddiau o gymeriadau ffuglen, Yym, fe fydd yr iaith yn dod yn fwy perthnasol i ni, yn fwy wirfoddol i ni, ac drwy hynny yn dod â'r iaith o'n gwirfoddolrwydd, neu yr iaith o'n realiti ni. Felly, sut i wneud hynny? Felly, yym, dwi'n meddwl mai'r un cyntaf iaith ni, pan ydyn yn tyfu i fyny, oddi wrth plentyndod, yw yym yr iaith sydd yn yn berthnasol i ni yn uniongyrchol, er enghraifft pan ydyn ni yn dysgu siarad ein hiaith enedigol ni, ydyn ni yn defnyddio yr iaith hon yn beunyddiol i ddisgrifio y pethau sydd yn wirioneddol yn ein dyddiau ni, felly os ydyn ni'n gwneud yr un peth gyda'r yr iaith yr ydyn ni eisiau i ddod yn rhugl ynddi hi, felly ydyn ni'n gallu dod yn fwy rhugl ynddi hi yn cyflymach, felly yn hytrach nag am ddefnyddio yr iaith i creu storïau sydd yn ddiglen, a rydyn yn yn defnyddio'r iaith i ddisgrifio y dedau ni pob dydd, felly dwi'n meddwl y fyddai hynny yn gwneud yr iaith yn hynod fwy yr wirweddol i ni. Felly, sut rydyn yn gallu gwneud hyn yn feunyddiol? Felly, dwi'n meddwl os rydyn er enghraifft pob dydd yn cyn y dechreuad o'r dydd yn chwarae y solitaire areithio gyda'r a'r teitl neu peniad Beth dwi'n yn amcanu i gwblhau heddiw erbyn y diwedd y dydd. Felly, wedyn yr ydyn gallu trefstru y pethau yr ydyn yn edrych ymlaen i gwblhau un yn y dydd, er enghraifft, yr ydyn yn gallu dweud rhywbeth fel Heddiw dwi'n amcanu i gwblhau yr gwersi oddi wrth y rhif deg i rhif bymtheg erbyn heddiw. Ac wedyn dwi'n yn amcanu i wylio nid mwy nag dwy awr o'r teledu heddiw ac wedyn um, dwi'n yn amcanu i goginio um, rhyw fath o ddysgleiad heddiw ac yn y blaen ac wedyn rydyn ni yn gallu rhestru a bethau rydyn eisiau cwblhau mewn yn yr un dydd ac wedyn ar y diwedd o'r dydd yr hyn a'n gallu rhestru a pethau yr hyn wedi cwblhau i mewn yn y dydd. Felly, yr hyn a'n gallu dweud rhywbeth fel heddiw, dwi'n feddu cyflawni o'r gwersi oedd wrth rhif deg i rhif deunaw, ac ar gyfer heddiw, dwi'n wedi paratoi brechdan ar gyfer cinio, ac wedyn ar gyfer swper, dwi'n wedi paratoi cawl gyda bara, ac wedyn, um, anglyn ar agwedd o'r teledu, dwi'n wedi treulio o ddeutu dwy awr yn gwylio ar y teledu, felly rydyn yn gallu gwneud hynny pob dydd, ac wedyn ar ôl cyfnod o dyddiau, dwi'n meddwl, os rydyn yn gallu um, arferu hunain i mewn yn yr ymarferiad hwn, rydyn yn gallu gwneud yr iaith yn hynod fwy wirweddol i ni, yn hynod fwy perthnosol i ni, ac wedyn dwi'n yn teimlo na fyddai hynny yn cynorthwyo i wneud yr iaith yn hynod fwy wirweddol ac am perthnosol i ni ac i wneud yr iaith ein gwerthu ac wedyn i wneud yr iaith yr iaith sydd yr iaith o'n rhugylder ni. Felly, yn dechrau oddi wrth heddiw, dwi'n meddwl dwi'n mynd i wneud hyn, sef i ddisgrifio neu i rhestru fy amcanion ar gyfer y dydd, a i wneud hynny ar y dechreuad o'r dydd, A wedyn um, ar y diwedd o'r dydd, dwi'n yn gallu rhestru y pethau um, clawrid i mewn yn y dydd, ac wedyn dwi'n yn gallu cymharu yr amcanion gyda'r er cyflawnhad, ac wedyn dwi'n yn gallu mesuro uh, fy cynyddiad i mewn yn y pethau um, neu y gorchwylion angenrheidiol i mi ac yn berthnasol i mi ac yn werweddol i mi. Ac wedyn i atodi i'r pwnc hwn, dwi'n meddwl ydyn yn gallu chwarae solitaire ar eithaf arall sydd yn ychydig Cymraeg yn wahanol neu hefyd yn debygol iawn yw os ydyn yn gofyn yr gofynion ar y diwedd o'r dydd, beth oedd yr uchelpwynt o'r dydd, beth oedd yr uchelpwynt o'r dydd, beth oedd yr gweithrediad hamddenol y mwyaf diddorol ac beth oedd yr gweithrediad gwaith y mwyaf diddorol a pham ac wedyn os ydyn yn gallu adlewyrchu chi a dydd trwy'r gofyn y gofynion hyn, felly dwi'n meddwl mai'r yr ymarferiad hwn yn gallu cynorthwyo yn yr un modd i gwneud yr iaith rydyn eisieu'i ymarferu ynddi hi, yr iaith sydd yn iaith wirwyddol i ni, ac wedyn yr iaith sydd yn iaith berthnasol i ni, ac wedyn yr iaith sydd yn dod yr iaith rhugl-der ohonom ni.

beic yn fwy disgrifiedig, rwy'n gallu galw fe rhywbeth fel y chwaraeai solitaire ar ritio cyflafniadau y dydd, diddorol, pwyntiau y dydd, syniadau y dydd ac hefyd amcanion y dydd nesaf. Felly, i chwarae y chwaraead hwn, mae angen i ni ddim ond i ateb yr gofyn eu mae gyda ni y saith ohonynt, ac dwi'n meddwl am yr amcan o'r chwarae hwn yw i gwneud yr iaith yn fwy perthnasol i'r siaradwyr, oherwydd mae gyda ni y damcaniaeth, sef yym os ydyn ni eisiau i fod yn rhugl i mewn yn yr iaith, mae angen i ni i siarad neu defnyddio yr iaith ac i gwneud y iaith sydd yn uniongyrchol yn perthnasol i ni. Felly, dyna sut dwi'n meddwl yr ydyn yn dysgu y iaith fel siaradwyr genedigol. Felly, pan yr ydyn yn plant iau, does dim llawer o sgil gyda ni i siarad union yn ein hiaith genedigol, ond yr ydyn yn defnyddio yr iaith hynny i cyfathrebu ynglŷn â phethau sydd yn hollol wirfoddol i ni. Felly, dwi'n meddwl y rheswm pam y mae'r pobl yn methu i cyrraedd hyd at yr gystadleu'n oer rhwystr, sy'n siarad yn hollol rhugl i mewn yn unrhyw iaith yw pan rydyn yn dysgu iaith fel oedolion, rydyn yn dysgu pethau fel y chwedlau ffuglen ynglŷn â'r cymeradau sydd yn hollol yn ffug, felly oherwydd hyn nid ydy'r yr iaith yn dod yn hynod o berthnasol i ni pan rydyn yn holl amser yn defnyddio fe i greu storïau neu chwedlau sydd yn hollol anffuglen ac nid yn berthnasol i ni, i mewn yn ein bywydau ni, i mewn yn y gwirwedd. Felly, mae'r yr chwaraeau solitaire hwn yn amcanu i gyferio y trafferth hwn, sef mae'r yr chwaraead hwn yn ein ymarferu ni i ddefnyddio yr iaith, i mewn yn y gyd-destun sydd yn hollol clo yn uniongyrchol berthnasol yn wirioneddol i ni, felly mae angen inni am i gofyn ac wedyn i ateb y saith gofyn. Y cyntaf gofyn yw, beth oedd fy cyflawniadau heddiw? Felly, mae'r gofyn hwn yn debygol iawn fel y bydd yn gallu gofyn ein hunain pan ydyn ni'n ysgrifennu ein dyddiadur. Yr hyn a'n gallu rhestru y cyflawniadau a gefnodir union yn y dyddiadur, i cofnodi i lawr am y cyflawniadau o ddydd i ddydd, Ac wedyn yr ail gofyn yw, beth oedd y diddorol pwynt yn y gwaith heddiw? Ac mae'r trydydd gofyn, beth oedd y diddorol pwynt i Mwn yn yr oriau hamdden heddiw? Ac yma'r y pedwerydd gofyn, beth oedd yr mwyaf diddorol syniad gyda ni heddiw? Ac efo'r yr pumed gofyn, mae gyda ni y gofyn, beth oedd rhywbeth ddysgais At i heddiw, ac ar gyfer yr chweched gofyn, fe'n gallu gofyn beth oedd digwyddiad neu'r rhywbeth oedd yn arbennig oedd yn digwydd heddiw i gofnodi i lawr, ac wedyn ar gyfer y saethfed a'r olaf gofyn, rydyn gallu gofyn beth yw fy amcanion i gwblhau erbyn yfory. Felly, os ydyn yn gofyn y saith gofyn hyn yn beneddol, er enghraifft, yym, oddeutu yn yr hwyr pan ydyn nhw wedi cyflawni, ein oriau i mewn yn y gwaith ar gyfer y dydd, felly yr hyn yn gallu adlewyrchu yr cyfraniadau i mewn yn y dydd ac wedyn yr hyn yn gallu rhoi adlewyrchu ynglŷn â'r yr amcanion ar gyfer y dydd nesaf. Felly, os yr hynny yn gallu gwneud hyn i mewn yn y cyfrwng o Gymraeg, felly dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn gwneud yr iaith yn hynod fwy perthnasol i ni ac wedyn, oherwydd mae'r yr iaith yn hollol wirwyddol i ni, felly yr hyn yn byw i mewn yn y iaith, felly pan yr hyn yn byw i mewn yn y iaith dwi'n meddwl dyna sut y mae'r yr iaith yn dod yn wirfoddol i ni, a phan mae'r yr iaith yn dod yn wirfoddol i ni, felly dyna sut ydyn ni'n yn dod yn hollol rhugl i mewn yn y iaith, oherwydd dyna'r peth sydd yn gwneud yr iaith sydd yn hollol wirfoddol i ni, yn hollol berthnasol i ni, yn hollol angenrheidiol i ni. Felly, yym, dwi'n meddwl dwi'n mynd i barhau i gwneud hyn pob dydd, i ofyn y saith gofyn hwn. pob dydd ar y tuag at y diwedd o pob dydd ac wedyn dwi'n yn gallu mesurio neu mantalaethu fy cynyddiad union yn fy cyflynydau pob dydd, dydd ar ôl dydd trwy'r y gyfrwng o'r iaith a thrwy fy'r adlewyrchiadau ar yr atebion i'r gofyniadau hyn. Yr pwynt dwi eisiau i wneud heddiw yw i gyfeirio at y pwysigrwydd ddod o'r gwahaniaethiad neu'r gwahaniaethiad rhwng y sillafiau sydd yn fyr ac y rheini sydd yn hir ar gyfer rheiglder yn yr iaith. Felly, pan ydyn ni'n yn ystyru am beth yw y diffiniad o rheiglder, felly ydyn yn aml yn meddwl am yr abledd i siarad yn gyflym ac yn ysmwyth ac yn glir, ac wedyn os ydyn ni'n yn dadansoddi ymhellach, am beth mae'r yr addune sydd yn gwneud y siarad i fod yn eglur ac yn ysgwydd a gyflym, felly beth ydyn yn darganfod yw, mae'r yr siaradwr rhugl yn mwyafweddio neu maximeddio yr y ffeithlonrwydd o'i geiriau trwy'r y sillafe, ond sut yn union? Wel, Os ydyn ni eisiau i siarad yn gyflym, mae angen inni i fyrhau drwy rai o'r sillafiau. Yn yr un amser rydyn ni eisiau i siarad yn glir, mae angen inni i hierchau rhyw rai ohonynt hefyd. Felly, ynglŷn â'r bobl sydd yn siarad yn treigl i mewn yn yr iaith, er enghraifft, os rydyn ni yn ystyru i mewn, os rydyn ni yn ystyru ynglŷn â'r sefyllfa i mewn yn Saesneg, beth sy'n digwydd? Ond pan yr ydyn yn gwrando ar bobl sydd yn siarad yn rhugl yw maen nhw'n yn byrhau y sillafe sydd yn anbwysig ac maen nhw'n yn hyrhau y sillafe fydd yn bwysig a dyna sut yr ydyn yn dod o hyd o'r byrhadiau i mewn yn y Saesneg, er enghraifft, yn hytrach na dweud He cannot come now because the traffic is busy, therefore he will be late, yr ydyn gallu byrhau y sillafe anbwysig i dweud He can't come now because the traffic's busy and so he'll be late, felly yr ydyn dweud can't. yn lle o cannot rydyn yn dweud traffics yn ytrach na traffic is ac rydyn yn dweud he'll yn ytrach nag he will ac felly pan ydyn yn gwneud hyn beth sy'n digwydd yw ydyn yn yn arbedi yr egni i siarad achos mae'n yn mwy o egni ac nerth i dweud cannot yn ytrach na can't i dweud traffic is yn ytrach nag traffics ac i dweud he will yn ytrach nag he'll ac os ydyn yn gallu arbed egni a nerth felly ydyn yn gallu cadw ein egni a'r nerth i siarad yn hirach ac ac yn fwy, ac wedyn os ry'n ni'n gallu cadw ar hyd o'r sillafe sydd yn bwysig, sef yr gair 'now' yn y brawddeg 'he can't come now', ac wedyn hefyd y sillaf 'be' i mewn yn y gair 'busy' sydd yn bwysig, felly ry'n cadw ar hyd o hynny i dweud 'because the traffic's busy', ac hefyd y sillaf 'late' i mewn yn y brawddeg 'so he'll be late'. Felly, mae'r yr holl ystyr o'r brawddegau hyn yn dod yn hollol yn eglur os ry'n yn addasu ar hyd o'r sillafe i wneud y sillafe ambwysig yn hynod o fer ac y sillafe ambwysig i gadw ei hi. Felly, rydyn yn gallu gwneud yr un peth i mewn yn Gymraeg, ond gyda'r Gymraeg y gwahaniaeth yw mae'r ambwysedd o'r gair yn disgyn ar y sillaf ar yr terfyn neu diwedd o'r gair, ond gyda'r Saesneg mae'r ambwysedd yn disgyn ar y dechreuad. Felly, pan rydyn yn dweud i mewn yn Saesneg, to concentrate, felly mae'r ambwysedd yn codi ar y sillaf con. concentrate, ac wedyn i mewn yn y sillafe. Ar ôl hynny, maen nhw'n yn fyr yn gymhorol i'r cyntaf sillaf sydd hir, fel concentrate neu concentrate. Felly, pan ydyn nhw'n eisiau dweud canolbwyntio, mae'r y gwrthwynebiad yn cwbl llwyr. Er enghraifft, ydyn nhw'n dweud canolpwyntio neu canolpwyntio. Felly, mae canol ar dechreuad yn fyr, ac mae'r pwyntio yn gymharol yn hir. Canolpwyntio. Felly, os ydyn yn dweud canolpwyntio, felly mae'r hynny yn defnyddio llawer mwy o egni ac yn tynnu llaw mwy o'r egni i dweud canol pwyntio yn y unffordd fel i dweud concentrate ond pan ydyn yn dweud concentrate ydyn yn arbed egni a phan ydyn yn dweud canolpwyntio felly ydyn yn arbed egni hefyd ond os ydyn yn cadw yr hyd o'r sillaf ar y diwedd pwyntio felly ydyn yn cadw yr eglurdeb imewn yn y gair canolpwyntio a allgwnaed inni ddimewn i cadw yr seiniau eglur o'r cydseiniau ond i dweud y llariadau hynod o fer felly ydyn yn gallu cadw yr eglurdeb imewn yn y gair fath o ganolbwyntio ac hefyd concentrate, felly os yn ein gallu cadw yr egni yn y ffordd hon, mae'r hwn yn ein galluogi ni i siarad yn fwy ac yn hirach ac dwi'n meddwl dyma peth sydd yn gwneud y siarad yn rhugl, dyma peth sydd elfen neu cydran sydd yn hanfodol imiwn yn y llefariad sydd yn rhugl. Terbyn teimlad y sillafe sydd yn bur yw os maen nhw'n yn digwydd tu flaen o'r sillaf pwysig maen nhw'n yn cael yn eu galwyd yn y Saesneg y proclitic,

a rydyn yn gallu siarad yn fwy effeithiol neu a rydyn yn gallu mwyafweddio yr effeithlonrwydd o'n siarad ac a rydyn yn gallu siarad yn hirach ac yn eglurach ac hefyd pan a rydyn yn darllen testunau neu imyn yn y nofelau neu imyn yn y erthyglau imyn yn y cylchgronau oherwydd mae'r yr gweithrediad yn angen yn llai o egni ar gyfer pob un car yn hytrach nac i ddarllen y geiriau fel Naill ef yn dod nawr achos mae'r traffig yn brysur felly bydd ef yn hwyr yn hytrach nag i ddweud Ni all ef yn dod yn awr achos y mae y traffig yn frysur felly y bydd ef yn hwyr. Felly, rydyn yn gallu arbed am mor gymaint o egni yn y ffordd blaenorol, rydyn yn gallu mwyafeddio yr effeithlonrwydd o'n siarad ac hefyd o'n darllen ac ac hefyd yr hyn gallu gwneud yr holl gweithrediad a mwynhad yn llawer mwy. Felly dyma'r y pwysigrwydd o cadw neu i gadw yr gwahannrwydd rhwng y syllabau byrion ac hirion. Mae'n hyn oddeutu hanner wedi naw o'r gloch i mewn yn y hwyr y noswaith yr dydd Mercher yr unfed ar bymtheg o Hydref 2024. Y rhan fawr franc mae'n yma yw yr chwaraeaid solitaire areithiol, yr is rhan fawr ranc yw creu gân trwy'r gofyn neu rhestru y bethau neu elfennau hyfryd gyda'r mis. Felly, mae'r yr fath o'r y chwaraeaid solitaire areithiol hon yn ychydig gwahanol i'r eraill yr oeddent wedi eu crybwyll o'r blaen i mewn yn y fedroedd o'r blaen. Felly, o'r oedd un yn fy ysbrydolwyd i ertmygu y solitair hwn pan o'r oedd yn ymgeisio i gyfansoddi can a gefyr yr canu ar fy gitar. Felly, o'r oedd yn canfa fy hunain yn ymofyn beth ydy'r y pwnc neu yr sylwedd godrych gorau a gefyr caneuon. Felly, dwi'n meddwl pan ydyn yn eisiau i gyfansoddi can, yr hyn yn efallai yn ymgeisio i efelychu yr enghreifftiau yr ydyn yn hoffi, er enghraifft, os yr ydyn yn hoffi gân enwedig, felly yr ydyn yn ymgeisio i efelychu y geiriau ac hefyd ei alawon. Felly, pan dwi'n yn ymgeisio i gyfansoddi gân ar fy gitar, yn fy sefyllfa i, y genre neu'r fath o'r uh, ganeuon dwi'n yn hoffi yn enwedig yw uh, rhain sydd yn glasurol yn enwedig. Dwi'n yn licio iawn y uh, caneuon o'r Franz Schubert ac hefyd eraill fel Schumann ac yn y blaen. Mae fy blas imion yn uh, caneuon yn hynod o glasurol. Dwi'n hefyd yn hoff iawn o'r uh, caneuon o ddiolch Richard Strauss. Ond beth dwi'n yn darganfod yw pan dwi'n yn yn gesio i efelychu rhywun fel Schubert yn ormod, dwi'n yn canfod mae'r uh, sylwedd godrech yn ychydig o drisga ac dwi'n ddim yn ormod o hoff o'r caneuon trysgar oherwydd pan dwi'n yn canu uh, caneuon trysgar dwi'n yn canfod hynna'n yn teimlo yn drist ac y rheswm pam dwi'n yn canu ar y gyda yw Dwi'n eisiau i ymgeisio i gyflehau y gwrthwyneb, sef dwi'n eisiau i ymgeisio i lawenhau yn hytrach nag i drysthau. Felly, pan yr ydyn yn ymgeisio i efelychu y caneuon o Franz Schubert, yr ydyn yn teimlo yn weddol drist pan yr ydyn yn ymgeisio i gyfansoddi yr alawion trist gyda'r y geriau yn breiddgar neu yn breiddweddol, er enghraifft, gyda'r yr, rhain, gyda'r yr, dyn, neu'r fenyw, yn hiraethu ei gariades, er enghraifft, gyda'r y rhain, gyda'r y dyn, yn hiraethu am ei gariad llancus, ac wedyn i atgoffa eu hunain am yr adegau yn y gorffennol Roedden nhw mor dedwydd gyda'i gilydd, felly mae llawer o ganeuon oddi wrth y cyfnod rhamantiaeth fel rhain gyda'r yr cymeriadau i mewn yn y caneuon yn hiraethu am ei gariad lances neu ei chariad lanc. Ond gyda'r yr cyfansoddwr fel Schubert, nid ydy'r yr caneuon hiraethiad, yr unig genre ar gyfer ei ganeuon, yr oedd hyn yn cyfansoddi y caneuon i mewn yn y genre neu i mewn yn y sylwedd godrig arall hefyd, er enghraifft, yr yn gallu galw y genre arall gyda'r enw rhywbeth fel bugeiliadolaeth neu pastoralism, sydd yn cyferio at y bugail yn bugeilio neu gofalu am ei haidd, gyda'r bugail yn bugeilio ar ei braidd neu ei greu neu ei haid. Felly, a phan mae ein yn gwneud hyn, mae'n ein gwylio ar ei amgylchiad ac yn sylwi ar yr manylion i mewn yn ei amgylchiad ac wedyn yn gwerthfawrogi yr hyfrydwch o'i amgylchiad. Felly, dwi'n meddwl mai'r arsylwedd Godre'r o'r fath hon, un sydd yn delfrydol ar gyfer i union yn fy sefyllfa i pan dwi'n eisiau i gyfansoddi ganeuon ar y gita, sef i gyfansoddi rhyw fath o'r gwerthfawrogiad o'r anian. Felly, dyma sut yr oedd y syniad ar gyfer yr chwaraeaid solitaire areithiol hwn yn tarddu, sef os yr hyn yn gofyn beth ydy'r y peth Fe sydd yn hyfryd gyda'r mis, ac wedyn i'w rhestru i lawr fel atebion i mewn yn y rhestr. Felly, yr hyn yn gallu oddi wrth y rhestr hwn yn creu yr geriau ac hefyd y brawddegau ar gyfer y caneuon. Er enghraifft, i mewn yn yr achos o'r mis gyfredol, sef hydref, os yr hyn yn gofyn beth ydy'r elfennau neu'r pethau sydd yn hyfryd gyda'r hydref, felly dwi'n yn gallu ateb neu rhoi atebion fel, er enghraifft, yn gyntaf, mae'r er niwloedd union yn ymysg y hydref yn edrych yn hyfryd ac yn deirgyledig pan y maen nhw'n yn gorchuddio, er enghraifft, y bryneu ac hefyd y brigeu o'r coedydd. Felly, dyma'r yr un peth, ac wedyn dwi'n gallu dweud mae'r yr... Ac hefyd dwi'n gallu dweud gyda'r yr oeraidd o'r mis, o'r hydref, mae'r hwn yn rhoi inni y cyfle i aros yn yn, yn y tŷ ac wedyn i adlewyrchu am y blwyddyn oedd wedi pasio hyd yn hyn, er enghraifft, i agoffa hunain am yr hyfrydwch o'r yr haf, o'r hyfrydwch o'r cynesrwydd o'r tymor heilog. Felly dyma'r yr ail peth. A wedyn, beth arall sydd yn hyfryd gyda'r uh, mis o hadref yw uh, mae'n amser dawel, lle yr hynna'n gallu ymlacio ac yn edrych ymlaen i'r agosad o'r tymhor o'r gwyliau yn y gaeaf. Felly, dwi'n meddwl uh, mae'r mis hydref yn tymor delfrydol i chwerthlio i lawr, i ymlacio ac i fwynhau yr oer ni yr hyfrydwch, o'r yr anian, ac hefyd mae gyda ni union yn y tymor o'r cynheuaf y cyfle olaf ar gyfer rhyw addwynder union yn y tywydd cyn y gwentoedd ac hefyd y glawiau o'r gaeaf, dwi'n mynd i dweud. Felly, gyda'r rhestr o bethau sydd yn hyfryd gyda'r mis hydref, rydyn ni'n gallu gosod nhw union yn yr un pennill neu union yn yr un penillion ar gyfer yr un gan, ac wedyn yr hynna'n gallu um, gwneud yr terfyn o bob un llinell yn odli gyda'i gilydd, ac wedyn mae gyda ni yr sylwedd godrych delfrydol ar gyfer can hyfryd, dwi'n meddwl. A wedyn, pan yr sydd yn symud o fus i fus, felly mae'r pob mis pethau hyfryd sydd yn unigryw i'r mis, er enghraifft, os yr sy'n mynd i ateb y gofyn anglyn â

ac gyda'r yr chwaraeaid hwn, os yr yn gallu gofyn yr gofynnau hyn, yn y gallu rhestru yr rhestr o bethau sydd yn hyfryd ar gyfer pob un mis, ac wedyn yr yn gallu cyfansoddi y geiriau hyfryd ar gyfer y caneuon ar gyfer pob un mis. Felly, dwi'n meddwl mae'r genre neu'r yr fath o cyfathred hwn yn delfrydol ar fy gefr i, ac um, dwi'n meddwl byddwn ni'n yn derbyn ychydig mwy o mwynhad i mewn yn yr cyfrif fath hon yn ytrach nag i cyfansoddi caneuon sydd yn trysgar neu hiraethus ynglyn â'r perthnasau rhwng cariadon ac yn y blaen. Mae heddiw y dydd Sul yr ugain fed o Hydref 2024, mae'r amser oddeutu 10 munud i'r nawr o gloch yn y hwyr. Felly, yr cofnod yr ydyn ni eisiau i wneud fan yma yw anglyn o'r chwaraeaid solitaire areithio arall, sef un sydd yn newydd. Felly, ar gyfer hwn, dwi'n meddwl yr yn gallu rhoi yr enw o'r chwaraead, rhywbeth fel Guerrier, cysylltiedig o'r gwadn i'r corun. Felly, yr amcan o'r cwriad hwn yw i dweud cyn gymaint â phosib y geiriau um, yn y cwrdd, yn dechrau gyda'r er gwadn ac yn gorffen gyda'r corin, ac mae'n angenrhaid y geiriau hyn i fod yn gysylltiedig gyda'i gilydd, felly mae angenrhaid yr geiriau um, neu y gair nesaf Am aro pob un gar i fod gars o'r, er enghraifft, rhanbarth o'r corff sydd yn uniongyrchol, yn nesaf i'r gar o blaen, er enghraifft, am os yr hyn yn chwaer, am enghraifft o'r chwedl hwn, y nar, yr yn gallu dweud neu ddechrau gyda'r gar gwadn, ac wedyn sawdl, ac wedyn coes, ac wedyn clun, ac wedyn stumog. black ac wedyn ball ac wedyn bron ac wedyn ysgwyd ac wedyn gwd ac wedyn gên ac wedyn geneu ac wedyn trwyn ac wedyn llygaid ac wedyn talcen ac wedyn gwallt ac wedyn corun a phan rydyn yn cyrraedd at y gair corun mae'r yr chwaraead hwn yn gorffen ac hefyd rydyn yn gallu rhoi y rhiciadau yym ar gyfer pob un rownd neu draw o'r chwaraead hwn. Felly os yr hyn unwaith eto yn dechrau gyda'r gwadn, felly gwadn, coes, clun, stumog, bron, gwddf, genau, trwyn, llygaid, talcen, corun. Felly, fan yma, yn y tro o'r chwaraead hwn, roedd gyda ni y rhegiad o'r unarddeg, oherwydd roedd yr unarddeg o eiriau i mewn yn y tro hynny, ac hefyd yr hyn yn gallu cystadleuo gyda'r chwaraewyr eraill, neu yn erbyn ein hunain, er enghraifft, Ar gyfer y tro olaf roedd gyda ni y chrigiad neu sgôr oll 11, felly os dwi'n yn chwarae tro arall neu rownd arall, dwi'n gallu er enghraifft ymgeisio i guro y chrigiad olaf neu'r yr chrigiad uchaf hyd yn hyn, felly nawr os ydyn nhw'n chwarae unwaith eto, dwi'n gallu ychwanegu geiriau i mewn yn y rhestr o'r yr geiriau perthnasol i'r cwrs, fel er enghraifft yn dechrau gyda'r gwadn ac wedyn traed ac wedyn fer, ac wedyn sawdl, ac wedyn is-goes, ac wedyn pen-glin, ac wedyn uwch-goes, ac wedyn clean, ac wedyn gwallt, ac wedyn stumog, ac wedyn ymysgaroedd, ac wedyn ysgyfaint, ac wedyn asennau, ac wedyn bron, ac wedyn gwddf, ac wedyn ysgwyddau, ac wedyn is-fraich, ac wedyn penelin, ac wedyn uwch-fraich, ac wedyn ysgwydd, ac wedyn gwddf, ac wedyn genau, ac wedyn trwyn, ac wedyn llygaid, ac wedyn talcen, ac wedyn arglais, ac wedyn gwallt, wedyn yn gorffen at gorun. Felly, dw i wedi colli rhif o geiriau Eamon yn y rhestr hynny, ond dw i'n meddwl roedd dros ugain o eiriau, felly dyma oedd, er yn gallu dweud, fy rhiciad gorau hyd yn hyn, ac wedyn dw i'n gallu ymgeisio ar ôl hynny i curio y rhiciad hynny hefyd. Cymraeg. Felly, yr hyn a'n gallu, nid yn unig defnyddio y geiriau cysyllt'n uniongyrchol yn gysylltiedig gyda'r corff, ond rhaid gallu um, defnyddio geiriau sydd yn gysylltiedig gyda'r uh, geiriau o'r blaen, felly yn ytrach nag i symud, felly pan yr hyn dweud gwadn, yr hyn gallu dweud troed, ac wedyn troed fawd, ac wedyn troed bus, ac wedyn troed fusedd, ac wedyn uh, sawdl, ac wedyn yr hyn gallu symud i'r geiriau cysylltiedig um, gyda'r uh, dysladau, fel enghraifft yr hyn gallu dweud Hosan, ac wedyn Ysgidiau, ac wedyn rydyn yn gallu defnyddio gerrig cysylltiedig am gyda'r rhanbarth o'r corff hynny yn cynnwys berfau fel i gerdded, rhodio, neidio, llamu, rhuthro, dringo, sefyll, sefyll ar flaen droed fysedd, ac yn y blaen, ac wedyn rydyn yn gallu symud i'r is-goes, wedyn yr pen-glin, ac wedyn yr uwch-goes, wedyn rydyn yn gallu symud i'r gerrig ar gyfer y dillladau fel y trwsus, ac wedyn rydyn yn gallu symud i'r gar arall. fel gwregys ac wedyn rwy'n gallu um, symud i'r gerei cysylltiedig gyda'r dilladiau fel y boced ac hefyd rwy'n gallu dweud gerei sydd yn gysylltiedig gyda'r poced fel y cymwysiad o'r poced fel er enghraifft y waled ac hefyd pethau union yn y waled fel yr arian barod, cardyn credyd, y bathau ac yn y blaen ac wedyn rwy'n gallu, gallu symud i'r gerei yn y cwrdd eraill fel y stumog, wedyn yr ymysgaroedd ac wedyn rwy'n gallu hefyd dweud Chris ac hefyd y siwmper ac hefyd y siaced, ac wedyn yn gallu symud i'r wyneb, fel enghraifft, rydyn ni'n gallu dweud y dannedd, y tafod, ac wedyn y trwyn, y llygaid, gwallt, ac wedyn rydyn ni'n gallu dweud y het, ac hefyd rydyn ni'n gallu defnyddio geiriau cysylltiedig gyda'r yr gwastad lun a'r pwp gwastad lun o'r cwrdd, er enghraifft, ar gyfer y corun, rydyn ni'n gallu cyferio neu dweud y geiriau fel y nenfwd, yr awyr, y cymylau, yr Hael y saer ond os ydyn nhw yn dy meddwl dweud y gair corun felly dy meddwl mae'r hynny yn arddyddiau y diwedd o'r chwaraeaid felly os ydyn nhw'n gallu chwarae y chwaraeaid hwn ydyn nhw'n gallu nid yn unig ymarferu ein cyfarwyddrwydd o'r geiriau ac hefyd yn perthnasol i'r corff ac hefyd y deilliadau ac hefyd yr amgylchiad er enghraifft os ydyn nhw'n yn dechrau unwaith eto ar y gair gwadn ydyn nhw'n gallu defnyddio neu cynnwys geiriau fel ysgydau ac hefyd Llawr, ac wedyn carped, ac wedyn mat, ac wedyn pridd, ac wedyn daear, wedyn gardd, ac wedyn glaswellt, wedyn llawnt, ac wedyn, pan ydyn nhw wedi dihysbyddu neu'r llideddu yr rhestr o eri cysylltiedig gyda'r rhanbarth o'r corff hynny, fel enghraifft, y geri fel daear, pridd, Llawnt glas wellt y sgrieu Hozan a gefr y traed, felly dych chi'n gallu symud i'r uh, rhanbarth nesaf, i'r gar o blaen. Felly, dwi'n meddwl os ydyn ni'n gallu mesuro y uh, cyflymder o'r gereu wedi ei ymganu ac hefyd y uh, maint neu rhif o'r ereu, rydyn ni'n gallu gwneud y chwarae hwn yn fwy cysadleoledig ac yn fwy cyffroes. Ac ac yn ychwanegol i hynny, mae'r hwn yn cynorthwyo iawn i cadw eu hunain yn cyfarwydd gyda geiriau hefyd. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo yn ddigon hir a rydyn wedi cyrraedd hyd at y rhanbarth lle rydyn yn adolygu y geiriau y dydd. Felly yn gyntaf mae gyda ni y gair ar gyfer ei fod yn ystyfnig neu willful neu stubborn, felly y mae gair hwn cyndyn, cyndyn,

Wedyn os ydyn eisiau i Overturn neu i Offset rhywbeth, yr yn gallu defnyddio y gair damchwelyd i damchwelyd rhywbeth. Os all, er enghraifft, os ydyn yn damchwelyd y cwpan o ddŵr, mae'r y popeth yn mynd yn wlyb ar y bwrdd. Damchwelyd. Wedyn os ydyn eisiau i cyfrad rhywun sydd yn vain neu llawn o'r y self-conceit neu vanity, felly mae'r person yna yn llawn o Gor-wagedd, gor-wagedd, vanity, self-conceit, gor-wagedd. Felly, os ydyn ni eisiau i does ar gyfer yr prynawn, ydyn ni'n yn hybian trwy'r prynawn, hybian trwy'r prynawn. Felly, os ydyn ni eisiau i fyd neu i nawr i rhywbeth, felly ydyn ni'n yn llithio rhywbeth, llithio L-E-T-H-E-O, L-E-F-E-O, llithio, i bwydo neu i magu, to feed or to nourish, llithio. Wedyn os yr ni eisiau i cyfeirio at yr cywilydd o rywbeth, felly yr na gallu cyfeirio at yr meddwl, M-E-F-L, meddwl, mae'r hynny yn feddwl. Mae hynny yn feddwl, meddwl, cywilydd. Felly os ydyn ni eisiau i cyfeiriad y person sydd yn ymffrosgar neu boastful, ymffrosgar neu boastful, yr hyn gallu defnyddio y gair um, i rhyfygus, y gair rhyfygus. Mae'r ydyn yna,

yn ymchwyddo, ymchwyddo, y, m, ech, u, y, edd, o, ymchwyddo, to swell. Mae'r y pelen yna yn ymchwyddo. Felly dyna ni i gyd ar Gefr Dal. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darnfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach, a hwyl!